Дыууын фарастӕм ахуыр. Двадцать девятый урок. Цъити уазал у, йӕ бынмӕ та, тӕвд суадон. Ледник холодный, а под ним горячий источник.

Сыкъа сыкъатӕм. Рог. Забидран ис стыр сыкъатӕм. Утура – большие рога. Фалдар. Дальше. Фалдӕр та суадон фендзыстӕм. А дальше мы увидим родник. Пайда уӕвын. Быть полезным. Дыргътӕ ӕнӕниздзинадӕн пайда сты. Фрукты полезны для здоровья. Ахсӕн, ахсӕнтӕ. Желудок. Жуардон ахсӕнӕн пайда у. Минеральная вода полезна для желудка.

Хъуыды кӕнын. Думать. Ӕз дӕр афтӕ хъуыды кӕнын. Я тоже так думаю. Бӕрц. Мера. Степень. Алцӕмӕн дӕр бӕрц зонын хъӕуы. Во всем надо знать меру. Къахвӕндаг, къахвӕндӕгтӕ. Тропинка. Ацы къахвӕндаг кӕдӕм цӕуы? Эта тропинка куда ведет? Ад. Вкус. Бӕгӕны хорз ад кӕны. У пиво хороший вкус.

Цъитийы фӕйнӕ фарс ӕхсӕрдзӕнтӕ. По обе стороны ледника водопады. Урс. Белый. Цъитийы фарсмӕ урс ӕхсӕрдзӕнтӕ. Рядом с ледником белые водопады. Уымӕн ӕмӕ. Потому Ӕз суардон нӕ нуазын, уымӕн ӕмӕ йӕ нӕ уарзын. Я не пью минеральную воду, потому что не люблю ее. Хауын. Падать, падение. Ӕхсӕрдзӕн бӕрзондӕй хауы.

Дзӕбидыр къӕдзӕхау лӕууы. Тур стоит как скала. Цъити хурмӕ айдӕнау ӕрттивы. Ледник на солнце сверкает, как зеркало. Гыццыл лӕппу лӕгау кусы. Маленький мальчик работает, как мужчина. указать на пользу чего-либо для человека можно так Суардон пайда у ӕхсӕнӕн. Минеральная вода полезна для желудка. Дыргътӕ тынг пайда сты сывӕллӕттӕн. Фрукты очень полезны для детей.

Дзӕбидырӕй мӕ фарстат? О, лӕуын дзӕбидыр дӕ, бӕрзондӕй кӕсы. Къӕдзӕхау лӕг у. Чызджытӕ, дзӕбидыр федтат? Цы рӕсугъд у! О, федтам! Цы сыкъатӕ йын ис? Уӕлӕ гыццыл фалдӕр та тӕфчуадон ис. Цавӕр суадон? Хилачы суадон, тынг пайда у ӕхсӕнӕн. Хинӕй дӕр дзы исӕй фехъуыстат? О, сӕхи дӕр дзы фӕнайынц. Мӕнмӕ гӕсгӕ, ацы дон алкӕмӕн нӕ бӕззы. Раст нӕ дӕ, Фатимӕ. Ардӕм бирӕтӕ дӕр де рбацӕуынц сӕхи дзӕбӕх кӕнынмӕ. Ыстӕ афтӕ хъуыды кӕнын. Бирӕ дзы нуазӕн дӕр нӕй, ӕмӕ хинайӕн дӕр. О, алкӕмӕн дӕр бӕрц зонын хъӕуы. Уыцы суадонмӕ хӕстӕг бацӕуӕн ис? Ис. Ацы къахвӕндаг уырдӕм цӕуы. Мӕнӕ ӕрбахӕццӕ стӕм. Хадизӕт, анызтат суардон? О, цыдӕр ын ахуырад ын ис. Иууылдӕр дзы аназут, ӕнӕниздзинадӕн пайда у. Цъити хурмӕ айдӕн ауырттивы. Йӕ фӕйнӕ фарста, ӕхсӕрдзӕнтӕ. О, бӕрзондӕй хауынц. Диссаг! Цъити уазал у, йӕ бынмӕ та тахт суадон.

Дзӕбидрӕй мӕ фарстат. Уӕлӕуын дзӕбидр дӕр бӕрзондӕй кӕсы. Къӕдзӕхау лӕууы. Чызджытӕ, дзӕбидыр федтат? Цы рӕсугъд у? О, федтам, цы сыкъатӕ йын ис. Гыццыл фалдӕр та тӕвд суадон ис. Цавӕр суадон у? Хилачы суадон хуыйны. Тынг пайда у ӕхсӕнӕн. Хинайӕн дӕр дзы ис, уый фехъуыстат? О, сӕхи дӕр дзы фӕнайынц. Мӕнмӕ гӕсгӕ ацы дон алкӕмӕн нӕ бӕззы. Раст нӕ дӕ, Фатимӕ. Ардӕм бирӕтӕ дардӕй ӕрбацӕуынц сӕхи дзӕбӕх кӕнынмӕ. Ӕз та афтӕ хъуыды кӕнын, бирӕ дзы нуазӕн дӕр нӕй ӕмӕ хинайӕн дӕр. О, ацӕмӕн дӕр бӕрц зонын хъӕуы. Уыцы суадонмӕ хӕстӕг бацӕуӕн ис? Ис. Ацы къахвӕндаг уырдӕм цӕуы. Мӕнӕ ӕрбахӕццӕ стӕм. Хадижӕт, анызтат суардон? О, цыдӕр ӕнахуырад ын ис. Иууылдӕр дзы бануазут, ӕнӕниздзинадӕн пайда у. Цъити хурмӕ айдӕн ауӕрттивы, йӕ фӕйнӕ фарста ӕхсӕрдзӕнтӕ. О, бӕрзондӕй хауынц. Диссаг! Цъитил азӕл у, йӕ бынмӕ та тыхт суадон. О, ам бирӕ диссӕгтӕ фенӕн ис. Раст дӕ, Хъантемыр. Дарддӕр цӕуӕм, талынг кӕны.

Тур стоит как скала. За бедер казахау лӕууы. О, ды раст дӕ.

Всем подходит эта вода. Мӕнмӕ гӕсгӕ ацы дон алкӕмӕн нӕ бӕззы. Ды раст дӕ. Ӕз дӕр афтӕ хъуыды кӕнын. Ды раст нӕ дӕ. Ӕз афтӕ нӕ хъуыды кӕнын.

К этому источнику можно близко подойти? Уыцы суадонмӕ хӕстӕг бацӕуӕн ис? Ис, йӕ размӕ къахвӕндаг цӕуы. Зачем сюда приезжают издалека? Ардӕм бирӕтӕ дардӕй ӕрбацӕуынц, сӕхи дзӕбӕх кӕнынмӕ. О, афтӕ у. Вы пообедали? Сымах сихор бахордтат? О, бахордтам.

Этот пирог вкусный? Ацы чъири хӕрзад у? Ӕппӕты хӕрзаддӕр чъиритӕ хохы бахордтам.

Что полезно для здоровья? Дыргътӕ ӕнӕниздзинадӕн тынг пайда сты. Ӕз разы дӕн демӕ. Аныхас кӕнӕм. Ӕнӕниздзинадӕн пайда цы у? Ӕнӕниздзинадӕн пайда у? Ахуыр кӕнӕм ирон ӕмбисӕндты.